Pwoyo wun lukwaka kun wutim nining? Wun lukakawa coli, pwoyo wun ya. Piwu tek, piwu mit, piwu lit. Abino i spacwu, me ka lok keken, wanga watimo jami mabeco ma waneno ni waromo konyo lutini ma gitye ka dongo-ni me cito anyim. wan aye omyero watim, pe tye jo okene mapat ma gubitimo. Acolle waco ni it pe kato wit, i ada it pe kato wic, ento cawa okene tye ma dong omyero waweko it okat wic, pien ka ludito ma gitye-ni pe giromo timone, wun nyo wan mukene ma watino-ni watimo pire tek. Acholi, deyo pa Acholi tye kwene? Deyo pa Acholi obedo ka kwene? Acholi macon ma gitye, Acholi pigi mit ba, Acholi pigi lit, Acholi pi winyo nying ni Acholi pire nongo tek mada bot dano. Dok ka kiwinyo ni acoli dano lworogi, oweko gigurowu, ma pud pe wubino i kami, oweko pe giye ni wutye i peko mo keken, pien gingeyo wun komwu tek, pe wuye gin ma nywaro wunu-we, pe wuye, wa kicel mo pe wuye.

ki peko ma pe waromo wacone kono mony en pa omegiwa ni keken nyo en pa gamente bute mukene bene guyelo wan we can not tell wan mukene pe waromo wacone ento waweko en dong okati kobedi i caa ni me cito anyim actually wamito myero watim ngo actually actually pe dano ma tuko tuko ma kituko kwedgi. Acol pe dano me toko toko. Acoli nongo ngo ma pire tek twatwal bot acoli? Kono icito tung kumalo, kono icito tung kupoto ceng, kono icito tung kupiny me wi lobo-ni ka mo keken, kono itye i yo nami ka mapat pat i lobo mo keken ka ma itye iye, omyero inge atir ni ka ma wucito iye-ni weng gang dong gang. Gang wang pe tye ngat mo ma obiyubo gulu pe tye ngat mo ma obiyubo pa dee ka pe wun ocito woko-ni ka pe wun wutye i kunnu-ni Uganda wutye i Northern part kumalo me Uganda-ni pe tye ngat mo ma gubiyubo Amuru pe tye ngat mo ma gubiyubo Nwoya pe gitye ngat mo ma obiyubo Lamwor en wan Acel-li, en aye omyero watimu weng gang, kono pa der, kono agago, kono ngo, weng dong gang myero wan aye watimu. Co Acholi onongo ngo ma pire tek twatwal botgi? Acholi onongo lok me can kec pe bot Acholi ba? Pe tye nongo gang mo acel ma inongo pe ki dero Kiyubo pien kingeyo actually ni wan pe omyero wabedo pe waromo to ki kec so kitimo jami weng kipuro pur weng maber kineno ni jami omyero obed ma tye wan pe wato kec lutinowa pe ineno lutino mogo ni o kono igi gene kono kwaco akwo kono ngo ni pien can dek pe pe actually wan eno ni poko pe waneno. Acholi macon onongo gitimo ngo? Gipuro pur madwong. Acholi ngeyo lok me bedo ka timo jami kacel ki bedo i awaka. Gipuro pur pa ngatu moni, gikobo gicito gipuro gin pa ngatu moni pien acholi dong giniang te lok moni me ribbe ni pire tek. Gino mo keken ma watimo nongo waribbe. oweko kipuro pur cam cek madwong mukene wacamo ma mukene pe wacamo ni kigwoko bedo i dero ma ka piny dong kome nongo dong ceng lyet piny nongo dong dek dong pe ka mukene acoli megi pud tye i dero dek kono kwon kono ka bino kono ongoogi ni paka lawede manyen-nu ginongo nongo pud acoli tye ki i dek. i dero ma meggi. Wan onongo dek dwong, dek ngor tye kenyo ki moo oyaa ma mit adada, dek malakwang, dek ngor onongo kitedo ki angagi, dek ngor onongo kitedo ki jo ma pigi tek. ka kicamo ki moo yaa ki kwon kal en aye cwiny macon eno kitedo nyo ki dek eno ni kitedo bot jo ma nongo gucito en i awaka-ki kitedo pien dek eno ni dek mapek omyero gucam dek obed i igi diki dok gunong kero me cok i poto pa ngat mukene. En aye dong weko kitedo dek moo ki moo oyaa ka wacamo ki kwon kal Acholi tek adada oweko kilworo ni en eno Acholi gitek ka gudok bene i lok moni me buto ni weng gingeyo ma goyone mac maber mada lok me myek ki kabuto eni gingeyo pien komgi tek gicamo dek atek weko gubo nongo tye. weko kilworo ni acoli-ni dek mukene ma nongo tye dek gweno kitedo ki wele ma jami ma pire tek iye calo gizzard eni-ni. Onongo welo en aye camo ki pat mukene kimedo i kome. Ka dong welo pe, ci won gang, dano madit-ti, en aye camo gizzard pa gweno macalo won gang, ladit ma loyo gang, en aye camo enoni. Meno woro mapat ki enoni ma lakwang kitedo, kibiyo ki odii mapek mamit. Gicamo ki kwon kal, pe layata, pe layata. Omyero wunge maber, man lutino eni man me dot kom eni ma kinyologi ki moo titimo-ni pe gingeyo wanga en wango ludite ma wati-ni ento ka wawaco itgi ka giminiang. Dok gicamo ki kwon kal ki layata, layata reb yot, en aye kuman ba, lotwa, wan ludito madongo ka dong wadonyo ni dong kong lok pe dok lok moni me tuko tuko-ni, ingeyo lawinya, lawinya gitero giketo kic ki odii mapek. Ka kicamogi kwon kalo dong kicamo odiko ma pud peya welo mo ocito kitero enoni kimiyo kiyubo enoni welo camo welo woto nongo ocamo kong gino mo iye welo pe woto labongo cam ko ka pat lawinya enoni kiyubo moo oya Moo oya ka giketo i lawinya moo oya nongo kibiketo ki gine moo oya kiketo ki ngwen eni ma nongo kirego dye ngwen maber en kumeno ba lawinya eno lutino gunyono pe gingeyo ya ka pe wan ludito ma watii-ni ka wawaco iyegi pe gingeyo so pire tek ni myero onge. Nyo cak kudiko kuman kong ginyubo maber mogo lukulo ni ginyubo en ki kwon kal maber adada lutino mato ki cak gituko ata gikwaro kede gibedo wa ca dek me dyeceng eni pe gibi ngeyo ne tyen guyengo ne pudi gituko ata pe giyelo mege ki gang nyo ka gudugo ki ipoto. En kuman ba lutinowa, ma pud wueng wudongo mere i lok ki dot kom, kono ngo dong ngeyo wang o, dong icimmi ken ni itac ki krim kong igudo aguda dong kede en ki cen ki arac-ci, pe gingeyo ka pe wawaco yatgi dek madwong ma kitimo mapat pat awal, abit nongo me moo yaa. Luka nyo opoko, opoko nongo tye ma ma miyo ki ki ki kiyubu kweta eni kionyo iye ka co dong mato ka gudwogo ki i poto gibedo nongo i tipo ma gukwe mot lawal kwon mukene dit romo nucu pa becen kigwoko iye moko. Moko en ka lee moko mogo mapat pat ma kiyubogi ni mm en kumeno ba lutinowa mm ludite be gin gimato meggi ka wal moko i gin acak mogo eni ma kiyubo kudiko ni gin mato meggi ka wal caij mapat pat mm En kumeno ba lutino awal gong nongo tye me gengo ceng onyo kot i wi lutino matitino ma nongo megi gi byelo gi woto kedgi kabedo mapol maboco mapat pat men kumeno maber mada dek bor alot kitero maber Awal mukene tye ka pe agulu nongo kigwoko iye ringo maber adada, ludite wa gikwanyo en otwo ni kikwanyo kitedo maber, kitedo dek alot kiketo ringo i tere kionyo alot i wiye wek lutino mogo ma giwakke ni oo an pe amito camo dek alot an pe amito camo ngo gikeng wi ogwang me two.

Lok me myel acolle pe igwelo giwa ka wakato i bar oneno mere nanga ki lur muduny lur nanga muduny keken meno dong nyuto ni acoli pe gitamo ni bedo mot en keken exercise myero kitim lenge kipye kijok. En aye miyo yorokom. Pe iwinyo kodi two mogo ma gunywoni wa tye kwede mapat pat-ti? Jo acon komgi yot ba? Gicito ka myel mapat pat, otole, meno me woro lutela pa kaka, bwala, myel kwaro, ajere, laraka raka, agunga nyo myel lukeme, meno me cuna. ka ma awobe giruko cwal lacek gicito ki latam matar, ma ka dong en anyaka okwanyo latam mitin dong idwogo nono koo. En kumeno wa lutinowa aa ka dong peya ikwanyo latami, latami pe tar, latami pe leng iyango ngec lutinowa gunyono gingeyo lokke iyango ngec idwogo labongo dako idwogo labongo nyako. En gumaro ba lutinowa, co onongo myel dwong ma wango myelo mada. Meno myel mukene tye iye myel jok, myel lyel ma acolagi gucito ka myelo lyel to pe wamito nongo do ka nongo ni lutwere nongo to ka nongo waromo cobone nongo wacobo acoba ya.

Acholi nongo gicung i kom lok ada. Pe ituko ka coli. Acholi pe ituko kedgi. Ka idok i lokke i ngom, gingeyo ni pi ngom pire tek. Acholiwa mukene ma guto, Arch Bishop Janane Luwum, coli mogo calo Ojok Oyire, guyelle, gutiyo matek, gucung pi lobogi. ni Uganda ni olugi gwoki do kilok lok ada wek amin wek ominwa Arch Bishop Kulu Janani Luwum oto i lok ada kicelo ka kiketo i mutoka ni oto i accident me mutoka. Kodi to mogo mukene pe iwinyo nyingi ni, pe iwinyo kit atit tone bino kede. Jamine woto en ka meno, lok ada, ocoli no gicwiny lok ada. Pe lutelawa kono i kunyoni ni, ma kingeyo dong acoli ki tek kom me turo kono dog palamen, tek kom. me dongo MP acel ni MP acel dong kome tek twatwal acoli nongo pe pe tuko kwedgi lok me cene eh cene lim eni ni acol wa ilim kicako maber ba ni lim cene cen lim lim dong lim oweko dong gunyono dong gulim gudonyo dong i limme dong gunongo limme ba gucwi guto kwede. Cenacen, pe oparo ni kono mukene gitye ka to, omito mere en cene-ni nio abedo alok mada ayang kobedo icane-ni dong amito cene ki bino wa imini wami cene mo en dong ka ibino ilokke icwak wan iloko ngeyi i kom kaka Acholi Acholi Acholi wa nongo pe kumeno. Acholi mogo gupilo wi acholi ni nongo pe kameno. Omito wot lakula wi wun mukene. Omito wot lakula wi pe wuil wiwu malo. But en ki woro ma pe ki ding wi weko mukene pud giwoto giilo wigi ni gin bene acholi mada. Acholi pe nyuto tek komgi ki lweny onongo. Ka onongo komwu tek, onongo kono wuringo wan kony omegiwa-ni ma gunekowa-ni? Onongo wuringo? Nyo wuringo obedo icaa dong odu ni oo dong wun komwu tek ka lweny, en aye Acholi dong nying it lobo, lawigi wiwu. Cul pe iloko ngeyi ni oo kobedi caa dong cene dong tye i NRM oo dong oyere yam nga kono aker mada kobedi dong alok nge kong kaka acol ngo enoni.

ka ineno iwaco ni eni mo otyeka ki nywalo anywala eni kinywalo anywala kinywalo anywala kigwoko agwoka wek ineno gileng kiwaco ni ature me gang me deyo gang. En luture mo dong giyubo gang maleng ka gujwayo cuburia nyo mil leng pilililili kilwoko agulu kimoyo woko gitimo jami mabeco ento inongo Acholi kingeyogi pire pe ni tek kom ni o wan dong wangeyo lweny tutwal ooh pe ka meno co onongo ludwar madittego mada. Gicito ka dwar gineko ringo gikelo kitwoyo two kigwoko cokcok wa i tum wa nongo pud kitye ki ringo i ot in aye wa co wa nongo eno pe calo co mukene ka onyongo ni kono o iwinyo ni gupyelo lutino gupyelo lutino wegi bene mogo gupyelo ma meggi ki komgi-ni mukene oweko wigi i ot Acoli ngo eno? Acoli ngo eno-ni? Acoli nongo pe ka meno. Acoli nongo gigwoko lutini ata, gigwoko calo dano me komgi giweng, lutino acel. community aye gineno ni bero pa lutini mo tye nining gin aye gigwoko ni lutino obed maber kipwonyo lutino ki kit ma tye i wang o pwony mabeco kipwonyo co lutino anyira ma pud tye ka dongo adonga kit ma myero gubed kwede kit ma myero guwor ki dano enoni acholi ma nongo wangeyo-ni Acoli ma nongo pigi longo twatwal, acoli ma nongo pigi winye, en acoli enoni. Pe lutino gunyonyo ni oo kono a ni opio moni kono omato gire kongo aregene, kono omato jai cito ka goyo mego mutii mo ma kimako, wuneno i filim. Wulalo nying Acholi ba? Un mukene pe wumito kilwongowu ni Acholi? Ni komwa dong tek icito agoyo omego muti. Pingo pe cigo en luwodi mo dong en cajiwu ma wumato ki kong ka wumer ka wumato jayi wu wumer kwede-ni? Pingo pe wucito en wumat en meno-ni wugone ka gone wunu? ni igoyo mewu otir, in dong komi tek tutwal, ikwanyo too, ijwaro, ngati bene pe romo wa dwoko cing i komi ni oo an dong latin mada. Huh? Dano nyi Acholi ba. Dano onongo gigwoko lutino macalo community. Gin weng gineno ni lutino ka onongo tye i muru okobedo bed i gang kwan, pe i gang kwan. Kikwanyo odoo latin laco mukene pe ni wonne ba, pe ni okene, pe ni kono uncle-le. Kwanyo odoo jwato latin-ni kadi i latin pa neighbour kadi bene pe pa neighbour en omyero obed i gang kwan. Pe i gang kwan pingo? En ene acoli ma wan ongeyo-ni. Pe ma gunyongo ni oo kono oneno en lutino ki tino ni lapwony kulu cito ka pyelo latin hedmasta dong kulu cito ka buto ki latin kwanne. Nyako lewic wiye cwali ba. Latin kic winyo pwony ki i bad dero. Kipwonyo lutino weng marom. Kadi latin ni latin kic. Kipwonyo weng ma rom, kigwokogi macalo gin jo acel, pe kiketo, pe kibolo i wigi ni, Oo, in wor oto, oo, ka nongo ni pe wan wagwoki ba, in nongo dong kong ini dyeri kwo. Caro ango ma obino i kom Acholi? Ngo ma weko wan oloko kit leb pa Kereni wi lutino? Lutino kic wan omyero wagwokgi, pe kibolo i wigi. Mono Acholi kwene? Cal ma kipwonyo wun-ni, kipwonyo wun nining? Pwonye woro alenga ba, pe atir. Ni cato kom, obed kono co kono mon, kicato kom. Actually me ma nongo iwinyo kodi loka kit eni, tim ki pyera mogo ma kit eni. Onongo gire pe ni weng ni pinye ber. Anyira mukene onongo tye mon mogo ma gutango kilwongogi ni okin co mogo ma gibwolo ata en ki co wa i luyom ic kigerogi ki nyac nongo kicelo gin ki mogoni ki nyac kumeno nongo gitye bene ento pe nongo gidwong calo kunyoni dong icito acita dong kom wa lutela bene awinyo gicito ka wilone. Col gwok kiketo ba, ya onongo lok moni en man ni nyako bedo ma pe ngeyo laco paka kicito ka nyomone ma pire tek anyira bedo ma pe gingeyo laco nyo dong kono ni mwaka apar adek kono mwaka adi apar bongwen dong gingeyo co. Gingeyo dong lok ki bur. Oh my God! Lubanga otimo wu kica ba col. Hum! Latin laco ka mito nyom ma dong oyubbe ni twero nyom, cito gango nyakogi, cito bedo piny ki lunyodo pa nyakogi, huh? Amito nyakoni, amito kite eni, kipenyo en ni a i kwene, gangwu tye kwene, kimito ngeyo ka wat mo pe i kinwu, huh? Ka war kwo, imito ngeyo gangi mo, gang maber ma latinwa romo cito ka ger iye? Gange gang maber. Ka lujok pe giye, myel, lutal kono ngo? Pe giye. Jo anyim gang gilongo lok ki jami mogo ma konye pe ni. Pe kimito, kimito jo ma nyimgi longo i jami mabeco ento kicito ni anyira gicito ka ger en. Ma nyako ka ocito ki rii eni kono wayo kong keto ka buto en aye pero cuka myero ki nen ringo mo ko odong kong i wi cuka eno ni en aye ki ngeyo ni nyako ni ogwokke ba nyako ni kare ni obedo nyako ma nongo kite ber nyako ma atir odongo i gang ma ber pe gunyoyo ni dong ikwanyo ikare ni. Tela gunyoni dong tela dong odoko ni dong lee tela me cente pe kimito lok ada kicato wa acholi pi lok ango wuyub kitwu acholi ma nongo wan wangeyogi ni acholi ma nongo kitgi atir acholi ma pigi tek acholi ma ka gucung giloko lok ada. Jo mogo calo ineno calo nongo bat mao gini oye ni gulu kenyo oneno jo mogo calo ojara ma pin mapenduzi oneno ladit mak beka ocola bicop mo macon obedo ki gung kit atir pe kit mogo ni oo bicop iwinyo ni kimako wa i kine wa kimako kono wa kiloro wiye cac oo Kit matir calo en opwonyo atir, acwale waribune onen yo me cwalo acwal anyim, pe wunen yo me poko acwalio. Acwali dong ngeyo lok ki ribbe, kitiyo kacel, en oweko dong kitiyo i awak, wacam weng gicamo kacel.

waweko dong en kodi pwony ma pire tek ma myero obed i wang o ki pwony wan ki kit me kaka kit pwony mabeco eni myero kicit diko kong wapud cito wa pworo kite eni kite eni pien omyero cam obed i dero obedo dero tye i cuk akok aloka botwu ma atye ka kok akoka ni wadoko ka roco deyo pa acholi ma nongo wangeyo acholi pi gin ni. En aye gin ma pire tek. Ol atemo nyutiwu wiye wiye. Lutino mukene pe gingeyo, pud giwinyo en ki i doga eno. Par winy odyere mukene winy ki botgi jami ma pigi tego eni me cito anyim. Eno ni aye gin ma pigi tego. Apwoyowu matek lutwa. Aloko i acwer pien acoli ma nongo wangeyo ni acoli ma nongo gicung atir pe acoli ma giloko ngegi i kom kaka cato paka. Ku. Apwoyowu.